Хәерле көн! Исәнмесез, хөрмәтле караучылар, укучылар. Бүген инде без Өрмәле музыка оңкырлары турында яңадан, яңа баштан дип әйтәсем килми, дәвамы буларак өйрәнеп үтербез. Ул да булса төрки халыкларында кулланышта булган уен коралларының берсе. Сез аны өстәлдә күрәсез, өч вариантта. Күпләрегез аның исемен белмидер, исеме аның атала саз сыбызгы дип. Саз, гомумән алганда, саз балчык, кызыл балчык дигәнне аңлата, сыбызгы инде свисток. Русча әйтсәк, глиняный свисток дигәнне аңлата. Сорау сезгә, нәрсә ул саз сыбызгы? Кайчан кулланышта булган, кемнәр кулланган, ни сәбәпләрдә, ни өчен кулланганнар? Һәм, әлбәттә, аның югалу сәбәбен өйрәнеп үтербез әлеге дәрестә. Саз, сыбызгы. Гомумән, ул безнең халыкта меңнәр ел элек кулланышта булган уенгырларның берсе. Югалу сәбәпләре дә гем бар. Хәзер шуларның барысын да сөйләп үтербез. Саз, сыбызгы, дөресрәк әйтсәк, безнең 700-800 ел элек кулланыштан төшеп кала. Шушы дәвер эчендә ул уен коралы гомумән кулланышта булмый дисәк тәген дөресрәк булыр. Аны казып чыгаручы, аны халыкка яңадан алып кайткан кешеләрнең берсе, ул да булса казах фольклорчысы, этномузыколог Булат Сарыбаев дигән галим.

китереп чыгара. Экспедиция вакытында шуннан бирле аның исемнәрен дә уйлап кардылар, нәрсә булырга мөмкин, нәрсә ничек аталган ул заманда уен коралы дип. Хәзер барысын да җентекләп өйрәнеп үтербез. Гомумән алганда, әлеге уен коралы безнең халык халкыбызда, тугандаш халкыбызда, э, төрки телдәш халыкларыбызда ислам диненә кадәр шактый еш кулланылышта булган музыка коралларының берсе. Сәбәбе дәген э, бар аның Аның яңгырашында. Аның яңгырашын ул замандагы сихерчеләр, шаманнар һәм шундыйрак шәхесләр, кешеләр кешене дәвалаганда һәм башка төрле йолалар эшләгәндә әле уен коралын кулланганнар. Ул үзе генә түгел, алар күп кубыз, саз сыбызгы, кыл кубыз һәм башка башка төрле уен кораллары. Әмма дә ләкин шушы саз сыбызгының эшчәнлеге аеруча зур тәэсир ясаган. Гомумән алганда, ул безнең кызыл балчык. Бер нәрсәсе белән аерылмый, эче куыш, берничә тишеге булган, өрер өчен тишеге булган, урыны булган, саздан, кызыл балчыктан ясалган уен коралы. Нәрсәгә аны шул дәвердә яшәгән кешеләр башкаларны дәвалаганда һәм башка йолаларны үтәгәндә кулланганнар? Сәбәбен дә әйтеп үтәм, ул заманда кешеләр күп балалык заманында һәр әйбернең көче бар дип уйлаганнар. Ут көче, су көче, һава көче, җир көче. Ә Сассыбыз уен коралында әлеге көчләрнең барысы дагын катнаш кушылган дип әйтәсем килә. Әйдәгез әйтеп үтәбез һәрберсен. Беренче ул җир көче, Җирнең ул вакытта көче аеруча э, ышанганнар җирнең көченә, э, чөнки бөтен нәрсә, бөтен уңышлар, бөтен э, әйбер җирдән үскән дип әйтәсем килә. Энергия җир көче, чөнки ул саздан ясалган, саз сыбызгы, ягъни кызыл балчык. Беренче көч булды. Икенче көч Су. Ә нигә су? Кызыл балчык үзе генә формага килми һәм ул ябышмый. Аны кызыл балчыкны башта әз генә су кушып, болгаталар һәм шуның нәтиҗәсендә кулларны су, суга манып, уен коралының формасын ясыйлар, формага китерәләр. Ике кеш булды. Өченче кеш ул әлбәттә нәрсә? Дөрес, ул ут. Сәбәбе Уен коралы кызыл гыблачык кына булса, ул йомшак, ул формасын сакламый, бик тиз арада җимерелергә мөмкин. Ә ут үзенең кызулыгы ярдәмендә, үз температурасы ярдәмендә аны катыра дагын, ул ватылганчы шушындый халәттә була. Каткан халәттә дип әйтәсем килә, өч көч булды. Һәм дүртенче көч ул әлбәттә һава. Нигә һава? Уйнаган дәвердә уен коралы һавасыз яңгырамый, ягъни җилсез. Ә җил ролен, җил чыгаручы ролен бу очракта инде мин яисә башка музыкантлар үти. Менә сез хәзер уен коралының нәрсәдән ясалганын, ни өчен шул кадәр әһәмияткә ия булганын белеп үттегез. Гомумән, кызыл балчыктан гына ясалмый сазсыбызга. Ул заманнарда саз сыбызгыны кызыл балчыктан ясаганнар, агачтан ясаганнар. Әлбәттә, агачтан ясаганнын саз сыбызгы дип әйтеп булмый, әйеме? Чөнки ул саздан ясалмый. Агачтан, сөяктән һәм башка-башка материаллардан ясаган мисаллар бар. Ә без инде аның саздан ясалганын җентекләбрәк өйрәнеп үтербез. Гомумән, ул кызыл балчыктан гына ясалмый. Кызыл балчык формасын озак саклый алмый мондый халәттә. Кызыл балчык формасын сакласын өчен, ул ябышсын өчен, аны аңа йон кушалар. Гади, мәсәлән, сарык йоны яисә башка хайванның йонын кушып, шуның нәтиҗәсендә ул җепселләр барлыкка китерә һәм уен коралы озагракка чыдый. Берничә гасыр дәвергә дә чыдарга мөмкин. Уен коралының исемен истә калдырсагыз, әйбәт булыр. Ул саз сыбызгы, башка вариантлары бар. Таш сыбызгы дигәне дә бар. Әлбәттә, икесе дә гел дөрес. Берсен генә билгеләп үтү хаклык китермәс безгә, дөрес булмас. Ул башка халыкларда уен коралының исеме башкачарак атала. Мәсәлән, ул тугандаш халык халыкларыбызда кыргызларда чупа-чор дип атала, казах халкында саз сырнай дип атала. Хәзер менә Сазсырнай яңгырашын, исемен өйрәнеп үтербез. Гомумән, ул гомум төрки халыкларда Сазсырнай дигән исем белән кулланылышта булган уен коралларының берсе. Исеменә күз салсак, саз, әлбәттә, сазны аңладык нәрсәне аңлаткан, сырнай нәрсәне аңлата. Саз э, ул балышык дигәнне генә, ягъни кызыл балышык дигәнне генә аңлатмый. Сазның тагын икенче мәгънәсе бар. Ул да булса э, музыка уен коралы дигән мәгънәгә ия саз сүзе. Без алдагы дәресләрдә әйтеп үткән идем сезгә, саз дигән кыллы музыкаль корал да бар. Менә аларның исемнәре бәйле. Киләсе сүзләр нәрсәдән тора? Сырнай. Сырнай. Ы хәрефен эгә алыштырсак, сер най дигәнне аңлата. Сер аңлагансыздыр инде, ул инде безнең сер дигән сүз. Аны аңлату да кирәк түгел. Най исә өрмәле музыкаль коралларның гомум Төрки телдәш халыклар арасында кулланылган атамасы. Ней дип тә аталар, Най дип тә аталар, Ни дип тә атыйлар. Хәр халыкта үзлеккә ия атама дип әйтәсем килә. Менә без хәзер уен коралының нигә шундый исемгә ия булуын аңлап үттек. Саз, сер, ней. Ягъни саздан ясалган серле Өрмәле музыка уен коралы дигән мәгънәгә ия. Нинди ләргә бүленә әлеге уен коралы? Без курайларны карап үткән идек, безнең курайлар бүленде сыбызгылы һәм сыбызгысыз курайга, әйеме? Уен коралларын милләткә бүлмибез дип сөйләштек. Ә, саз сыбызгы дагын шундыйга ия, ул да булса сыбызгысыз. Һәм сыбызгылы. Сыбызгылы нәрсә? Сез уйлыйсыз, курайда сыман бер башына сыбызгы урнаштырылган дип, әйеме? Әйе, шулай, әмма дә ләкин сыбызгыны аерым урнаштырмыйлар, аны ясаган дәвердә һава икегә киседерлек итеп ясыйлар. Менә монысы безнең сыбызгыга ия сырнай булса, яңгыратыр өчен өргә генә кирәк. Өргәч тавыш чыга. Киләсе уен коралы сыбызгысыз. Саз сырнай, саз сыбызгы. Ансы инде безнең нәрсәгә бәйле? Ансы э, тишек, э, тишекнең кырые, ягъни дивары очлы. Шул очлылыкка һава килгән дәвердә һава икегә бүленеп бетә. Без өйрәндек бит э, көпшә курайда ничек тавыш чыгарга икән. Монда да шул ук система, шундый ук сул кулланыла. Билгеле бер Почмак булдырылганнан соң, безнең һава икегә киселә һәм шуның аркасында уен коралы яңгырый. Уен коралының яңгырашын кемнәр кулланганын әйтеп үттем. Нинди э, сәбәпләр аркасында, нинди э, гамәлләр кылганда кулланганнарын да әйтеп үттем. Һәм инде хәзер сез үзегез э, уен коралының яңгырашын ишетеп үтегез. Саз сыбызгы безнең курайлар сыман ачык тавышка ия түгел. Курайларыбызда безнең җил тавышы мөһим рольне үтәп торса уйнаган дәвердә, саз сыбызгыда да җил тавышы бар, әмма дә ләкин анда һава йөреше башка, шуның нәтиҗәсендә безнең яңгыраш тагын ниндидер теге ябык, русча әйтсәк инде вакуумный яңгырашка ия булып чыга. Сәбәбен дә аңлатам. Безнең курайда уйнаганда һава өргән җирдән кереп астан чыкса, безнең сазсыбыз гына уйнаган дәвердә чыгырга мөмкинлек юк. Безнең һава кергән җирдән тулаем әйләнеш ясап чыга, шул ук өргән җирдән дип әйтәсем килә. Шул кайсы тишеккә өрәм, һава шуннан ук чыга. Менә монда өрәм, Һава керә, шуннан ук кире әйләнеш ясап чыга. Шуның нәтиҗәсендә безнең э, яңгыраш э, уен коралының яңгырашы гомумән үзгә. Ул башка уен коралларының яңгырашына охшаш булмый, охшамаган. Хәзер инде сыбызгылы, ягъни сыбызгы урнаштырылган, э, саз сыбызгы, саз сырнай. Аның әлеге уен коралының исеме берничәгә бүленә. Мәсәлән, әлегесе саз сырнай дип аталса, калганнары аталырга мөмкин кош сайравык дип тәген. Кош сайравык аңа асыдыр инде кошның сайравын хәтерләткән. музыка уен коралы. Ә, күпләрегез беләдер инде, безнең ислам динендә дә һәм ислам диненә кадәр булган дәвердә дә җирнең ә, нинди зур әһәмияткә, зур ә, мәгънәгә ия булган кешенең яшәешендә дип әйтәсем килә. Җир ул гомумән бөтен әйберне бирүче, бөтен ризыкны дип уйлаганнар узамында һәм әлбәттә безнең ислам кануннарына нигезләнсәк, Әйтелгән, кеше беренче кеше балчыктан яратылган дип, җирдән яратылган дип. Ә, Шуңа дагын ислам дәверендә, әлеге уен коралы исламның башлангыч дәверендә дип әйтик инде, ә, аерым бер әһәмияткә ия булган, әмма дә ләкин аннан соң урта гасырның ахырынарак таба безнең әлеге уен коралы кулланыштан төшеп кала. Сәбәбен дә аңлыйсыздыр, монда инде ә, диннең һәм Сәнгатьнең, музыканың тәңгәл килми дигән, диндә музыка сәнгате ярамый дигән фикерләр туа башлый һәм шуларның нәтиҗәсендә инде әлеге уен коралы халкыбызның кулына ачылган төшеп кала. Хәзер исә минем кулларымда без дәресенең башында, уртасындарак карап үткән саз сыбызгы, ул да булса кызыл балчыктан саздан ясалган. Күрәсездер, размерын Аның формасын, ул формасы буенча ничектер хәр ягы очланып киткән әйме? Хәм размеры буенча каз йомыркасы дәрәҗәсендә әз генә кечерәк булырга мөмкин. Менә мин әйткән идем, каз йомыркасы размерында чыккан беренче уен кораллары 20 нче гасырның 70 нче елларында Казахстан җирлегендә Сассырнай дигән исем белән. Хәзер инде сезгә аның яңгырашын күрсәтеп үтәсем килә.

Яңгырашыннан сизгәнсездер, аның үзенчәлекле һәм башка уен коралларына охшамаган тавышлар чыгарганын. Әлеге уен коралы шуның мисалында ясалган инде, балалар өчен. Шулай ук сазсыбызгы, саз сырнай, икенче варианты, бер башына сыбызгы формасында ясалган. Шундый инде беренче уен коралы сыман еракларга алып китмәсә дәген, кош сайраган мизгелләрне, кош сайравын ишетергә мөмкин әлеге уен коралының яңгырашында. Киләсе уен коралы шулай ук саз сырнай, саз сыбызгылар рәтеннән. Әмма дә ләкин бер башына сыбызгы урнаштырылган һәм аермасын сизәсездер. Безнең беренче уен коралында тишекләр Алгы якта бишәү, арткы якта алтынчысы булса, кечкенә уен коралы тагын шулай. Алгы якта бишәү, арткы якта алтынчысы. Өченчесендә безнең тишекләр дүртәү генә уйный торган тишекләр, шуңа күрә безнең нотлар чикләнгән. Әмма дә ләкин аңа да карамастан, әлеге уен коралының мөмкинлекләре зур. Хәзер сезгә бер халык көен, халык җырын уйнап үтәсем килә.

Кинең исем Ай былбылым, халык җыры, халык киен уйнап үттем. Ишетеп үткәнсездер, әлеге уен коралы безнең бик үзенчәлекле яңгырый. Аның тавышында әз генә булса да җил тавышлары чыкса, бер мизгелдә кош сайраган тавышлар ишетелсә, икенче яктан аның тавышы инде шундый ябык, әллә кайдан ерактан ишетелгәнне хәтерләтә. Әмма Дрякин аңа да карамастан, уен коралының яңгырашы бик көчле, ул үзенең моңын, үзенең аһәңен еракларга ишеттерергә сәләтле. Уен коралының яңгырашын ишетеп үттек. Тагын нәрсәне аерып әйтәсем килә, әлеге уен коралын төрки телдәш халыклар өчен казып чыгарган, алар өчен дип тә әйтү түгел инде, әмма Дрякин төрки телдәш халыкларның мәдәниятен, музыкаль мәдәниятен, музыкаль сәнгатен өйрәнүгә Зур өлеш керткән, үстерүгә зур өлеш керткән шәхесне аерып үтәсем килә, ул да булса Булат Шәмгали улы Сарыбаев. Ул безнең Казахстан җирлегендә яшәгән этномузыколог, галим, шул исәптән музыкант. Аның әлеге уен коралларын безнең мәдәниятебезгә кире кайтаруга керткән өлеше чиксез зур. Сазчыбызга гына түгел, Сассыбызгылар, мәсәлән, безнең 1970 нче елда, чама белән 70-75 нче елларда казып чыгарылган булса, Казахстан җирлегендә шул исәптән сыбызгы уен коралы, ягъни без аны курай дип беләбез. Безнең җирлектә ул югалмаган булса дагын, Казахстан җирлегендә әлеге уен коралы күпмедер дәвердә югалып тора, кулланыштан төшеп кала дисәк тә дөресрәк була. Шушы уен коралындагын ул казып чыгарып, авыллар буенча йөреп, өйрәнеп, шундагы җыелган материалга нигезләнеп, уен коралларын үзе ясый башлый. Шул исәптән ятаган дигән уен коралы, кылкубыз дигән, шертер, алар бихисап күп. Бәрмә уен кораллары, давыл, давылпаз. Аларны үстерүгә, аларны кире мәдәнияткә кайтаруга шушы шәхес зур өлеш керткән. Сазсырнай, сазсыбызгы, Әлбәттә, аерым ул вакыт ул чор мәдәниятенең аерым бер урынын алган уен коралларының берсе. Аны Булат Шамгали улы да гына билгеләп үтә. Сасырайның яңгырашында аның сүзләренә ышансак, аның җыентыкларында, китапларында ул язып калдырган Сасырнайның яңгырашында төрки телдәш халыкларның моңы, ахәңе яңгырый дип әйтә. Бу чыннан да дөрес, аның уйнаган дәвердә үзеңне ничектер далада шикелле хис иткән мизгелләр дә бар. Э, вакыт-вакыт җил дә эреп ала, вакыт-вакыт э, кошлар сайрап ала, вакыт-вакыт аның яңгырашында ком йөрешләре дәген э, ком йөрешләрен дә ишетергә мөмкин. Әлбәттә, ул аны казып чыгарып, музейларга гына бирми, ул шушы уен коралларын кире җитештерүгә зур өлеш кертә һәм Шул өлеш нәтиҗәсендә, аның зур өлеше нәтиҗәсендә әлеге уен кораллары кире кайтты. Безнең тугандаш казах халыкларының уку йортларында, музыка көллиятләрендә, консерваторияләрдә һәм шул исәптән сәнгать академияләрендә әлеге уен коралы э, аерым уен коралы дип өйрәнелә. Ягъни теге факультатив формада гына түгел, өстәмә уен коралы булып түгел, ә Аерым бер шәхес өйрәнелгән шикелле, аерым бер уен коралы сыман өйрәнелә. Әлбәттә, уен коралларын чыгару һәм аларны безнең төрки телдәш халыкларга кире кайтару белән генә шөгыльләнми. Әлеге галим, әлеге шәхес, аның тагын өлеше бик зур шунда ки, ул кайтарып кына калмый, аларның һәрберсен аңлатып, тасвирлама язып, җыентыклар чыгарып, аны халыкка җиткерә.

Аның җыелган, ул җыйган музыка уен коралларын Казахстанның Алматыда урнашкан шул исәптән музыка уен кораллары музеенда күрергә мөмкин. Әлеге шәхес тагын нәрсәсе белән истә калган, ул шушы уен коралларыннан гына ясалган ансамбль, башта ансамбль булса, аннан соң инде оркестр барлыкка китерә, шул оркестрның сәнгать җитәкчесе һәм башлап йөрүчесе була. Ул да булса Отрар сазы дигән Торар ул җирлек, Казахстанда урнашкан җирлек исеме, сазы бу очракта моңы дигән сүзе мәгънәсендә үтә, Торар моңы диеп. Торар сазы дигән ансамбльне барлыкка китереп, анда музыкантлар җыеп, шуларга музыка уенкырларында уйнарга өйрәтеп, э, төрки телдәш халыкларны анда гомумән алганда э, сыбызгыларда, сазсырнайларда, думбырларда бөтен менә шушындый уен коралларыннан гына ясалган ансамбль барлыкка китерә. Ул заман өчен бу ялгышмасам егерменче гасырның сиксәненче еллары, 1981-1982-3 еллар аралыгында шушы оркестрны барлыкка китерә. Әлеге оркестрның казах халкы өчен генә түгел, гомумән бөтен төрки телдәш, тугандаш халыклар өчен мәгънәсе зур. Алар хәзерге дәвергә кадәр мисал булып санала әлеге оркестр, әлеге ансамбль. Нинди уен кораллары булганлыгын күрәсегез килсә, нинди музык уен кораллары яңгырашын ишетәсегез килсә, аларның төрләрен күрәсегез килсә, нинди репертуар язылганын ишетәсегез килсә, сез әлбәттә чыганаклардан эзләп табып, шул исәптән интернет чыганакларыннан оркестрның яздырган язмаларын карап үтә аласыз. Саз сыбызгы, саз сырнай музыка уен коралы безнең халыкта хәзер кулланышта бармы? Әлбәттә, тугандаш халыклардагы сыман ул дәрәҗәдә үсмәгән булса тагын, ул кулланышта гомумән бар. Аны төрле этнофольклор ансамбльләр куллана, шул исәптән төрле башкаручылар әлеге уен коралларын үзләштерә. Безнең, сез белгән, без белгән кешеләр арасында Әлеге уен коралында уйнаган шәхес бар, ул да булса, мин аны алдагы лекцияда әйтеп үткән идем, Рөстәм абый Вәлиев. Ул э, баян белән генә чикләнмичә, төрле курайларын да өйрәнеп, э, кубызларны әйтеп үткән идем, кубызларда оста башкарган дип. Шул исәптән сассыбызгыда дагын ул э, үз чоры өчен, үз ул чор өчен бик оста. Башкарган көйләрне ясаучылар, осталар, әлбәттә, кире кайтучы уен коралы буларак, э, осталар күп түгел. Әмма дә ләкин алар бар. Мәсәлән, безнең э, республикабызның Саба районында берничә авылында э, саздан, кызыл балчыктан шушындый уен кораллары ясаучы осталар бар. Һәм алар үзләренең әлеге үсешкә, әлеге уен коралларын кире кайтаруга үзләренең зур өлешләрен кертәләр. Э, мин белгән осталар арасында бик данлыклы э, казах остасы ул да булса азамат бакия азамат абый э, гомумән булат сарбаев шикелле саз сырнайлар гына түгел бөтен төрки телдәш халыкларның уен кырылларын ясый халыкка җиткерә һәм үз зур өлешен кертә күп мең еллык әллә ничә йөз еллык тарихы булган музыка уен коралы кире кайтыр дигән нияттә Әлбәттә, аны югалуларның безнең мәдәниятебездә төшеп калуның үз сәбәпләре булган. Аларны аерып әйтеп үтәсем килми. Әмма дә ләкин уен коралы әкренләп, әкренләп нигезләнеп, аякка басыр дигән уйлар белән яшибез. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт.